Ok, l-ewwel nett jiġifieri tixxokkja ruħek illi dan mar jipprova jimpjega ruħu, r-raġuni għalfejn ma jimpjegawx għax qiegħed fil-politika. Flok jirringrazzjawh dal-kumpaniji illi, skużawni ħa nkellimkom il-kumpaniji, kieku ma kienx hemm il-politiċi, lanqas hemm il-kumpaniji, ma nafx tirrealizzawhiex din, bis-saħħa tal-politiċi hemm il-kumpaniji, għax kieku ġungla għandna. Pepp, mhux huma biss, ta. Anke l-familji tagħna. Anki t-tfal tagħna ibatu għax aħna qegħdin fil-politika. Min jaf kemm jiġu buljati t-tfal tiegħi għax huma fil-politika. Jien, fil-politika, huma m'għandhomx x'jaħtu. Tifla tiegħi t'erbatax-il sena, l-oħra ta' dsatax. Ibatu magħna, l-familja tagħna, min jaf kemm ommi u missieri. Għaliex, għaliex aħna forsi nkunu in it, jiġifieri nkunu fiha, però dawk ta' madwarna, li għaliex jiġu minna jbatu wkoll. Jiena lil David nixtieq insellimlu minn hawn u nirringrazzjah tax-xogħol tremend li għamel u għad fadallu x'jagħmel. Għamel punt ukoll tajjeb David u nixtieq nirringrazzjah minn hawn li għandu xewqiet tiegħu personali imma ma ġiex jgħidhom fuq it-televiżjoni bħalma għandi jien l-għażliet tiegħi, jien mort nivvota u tajt il-one tiegħi lil xi ħadd mill-kandidati imma għandi għalfejn niġi fuq xi għaraba nkun ngħid lil min ħa nivvota għada jew lil min ivvutajt. Naħseb dik hija Il-maturità politika tagħna responsabbli. Mela, qabel ma ngħaddu għal min se jkun minflok David, imma hemm ukoll punt illi d-deputati ma jistgħux jgħixu bil-paga ta' deputati u jiġifieri bir-rispett kollu din xi ħaġa li l-Gvern, Lydia f'dal-każ, irid jirranġa immedjatament. X'jiġifieri deputat għandu litteralment jiġifieri pocket money. Pocket money jitħallas. Issa mhux hekk, biex ninsultahom nililhom ir-rassenja wkoll, biex iktar jiġifieri nġibuhom, in-nies iħarsu lejhom sew u dawn nkomplu nżidulhom dawn l-affarijiet. Jiġifieri jien għalija David se nitlifnih ħabba dil-biċċa xogħol. Kieku għandna full time pereżempju nies li jagħżlu avukat bir-rispett kollu, tifhimha inti li avukat Filgħaxija jgħaddi l-liġijiet u filgħodu jmur jiddefendi lil dawk in-nies. Imma, jiġifieri.
Ħalli nispjega. Jiena m'għandix dubju, m'għandix dubju, illi l-aktar nies kompetenti li jistgħu jkunu kompetenti fil-Parlament, bħala lawmakers, huma dawk in-nies li jgħixu proprju l-liġi. Iva. Jiġifieri, ħa nieħdu eżempju, Doctor Jason Azzopardi. Eh. Naħseb illi huwa bniedem legalment kompetenti ħafna, illi hu jiddefendi n-nies filgħodu, jgħix il-liġi fil-qrati tagħna, u flaxxija jmur il-Parlament. Ma għandu konflitt ukoll. Ma naħsibx ta. Konflitt ġenerali. Għaliex le, żgur li m'għandux konflitt. Inti wieħed irid jiddistingwi bejn Il-persuna li qed jgħaddi l-liġi. U l-persuna, jiġifieri Jason Azzopardi, hemm avukati oħrajn, da jiġifieri qed insemmih b'rispett. Mela, l-Onorevoli Azzopardi fil-Parlament illi iva, qiegħed jagħti l-input tiegħu biex liġi tiġi aħjar. U nerġa' ngħid, huwa f'pożizzjoni biex ngħidu hekk privileġġata illi jista' jagħti kontribut enormi ħafna, Ħafna iktar minn dawk illi, illi ma jippritkawx fil-qrati. Ok, jkollhom paga suret in-nies. Iva, naqbel, naqbel, bla dubju ta' xejn. Għax tiftakar x'kampanja kienet saret kontra Lawrence Gonzi għax kien żied il-ħames mitt ewro. Indubjament. Għamilna kampanja ġiet ta' xi ħames snin ngħiduha di. Naqbel. Illum naħseb illi turi illi dak iż-żmien kellu raġun. Jekk irridu. Jiġri li jkollok Prim Ministru għandu ħamsin elf. Jekk irridu.
Mnejn nibdew, ta' ġew. Jekk irridu.
Jekk irridu l-aħjar, jekk irridu l-aħjar ismijiet. Ċertament dak huwa inċentiv, però aktar minn hekk, Pep, hemm xi ħaġa li hija fil-fehma tiegħi iktar importanti. Din l-idea li għadu kemm semma David issa, li inti għax tkun assoċjat politikament, inti dejjem espost, irridikolat. Għaliex? U nestendu, nestendu, id-diffikultà tmur imbagħad għall-familji. Jiġifieri, jiena naf, nista' nifhem, David bħala missier, jekk hemm diffikultà li testendi, hu kapaċi jassorbi, huwa bniedem reżiljenti, ċertament huwa reżiljenti. Però jekk imbagħad il-, il-, il-, il-, uliedu qegħdin isofru minħabba, b'kull rispett, il-pożizzjoni tiegħu, is-sofferenza fuq David hija doppja u għalhekk jiena naħseb hemm bżonn illi f'dan il-pajjiż nikkultivaw il-kultura ta' ta' aħwa. Jiena ħadt gost, b'xi ħaġa li naħseb ħadd ma osserva, is-Sindku attwali ta' Ħ'Attard, Sindku Nazzjonalista fejn il-Partit Nazzjonalista reġa' kkonferma maġġoranza maġġoranza, ġab kważi tlett elef vot. Fost l-endorsers li kellu s-Sur Cordina, nsellimlu minn hawn u nifraħlu, kellu l-Onorevoli Agius Decelis mill-Partit Laburista. Xi ħaġa sabiħa. Mill-banda l-oħra għandna l-blogger Manuel Delia illi matul il-ġurnata tal-lum kellu breaking story, skandlu, għax tfaċċa ritratt ta' Pierre Portelli, il-Head of il-Head of Media jidhirli tal-PN, Ikellem lil Konrad Mizzi fil-kurutur tal-Counting Hall. X'hemm ħażin? X'hemm ħażin? Fil-kejl ta' Adri-, ta' Manwel Delia, huwa skandlu nazzjonali, għaliex Pierre Portelli illi għen lil Adrian Delia, li bħalma kellu kull dritt, kien qed ikellem lill-Ministru Konrad Mizzi fil-Counting Hall. Dan huwa ġenn! Dan huwa ġenn! U l-poplu Malti jrid irid l-għaqda. Jiena ġej mil-lokalità tas-Siġġiewi. Illum għall-ewwel darba inbidel kien kien sal-lum kien part il-Partit Nazzjonalista għall-ewwel darba l-Labour Party rnexxielu hemmhekk jieħdu jieħdu wkoll. Però kellna kandidati miż-żewġ naħat kellna Avukata li kienet sindku għamlet ħafna ġid, tiġi l-mara ta' Frank Psaila, kellna l-viċi sindku Perit, Julian Borg, ekku, ekku, illi għamel, għamel, għamel ħafna ġid. Mill-banda l-oħra l-Labour Party jippreżenta kirurgu, il-Labour Party jippre, li llum huwa s-sindku. Dawna kienu jieħdu b'idejn xulxin kuljum! U għalhekk, u dik hi, dak huwa li rridu naraw f'dan il-pajjiż, U mela bir-rispett kollu. Imma dik li toqgħod attent ma tfissirx li ma niddiskutux u ma nispiċċawx li għax nikkritikaw tiġi tgħidli minn fejn. Imma aħna mhux niddiskutu. Imma mhux niddiskutu qegħdin hawn. Noqogħdu attenti ħafna. Ġo, u nieqaf hawn. Hawnhekk, le, le, le, niddiskutu. Jiena kont vittma tal-mibegħda. All right? Għajru lil ommi u missieri li ilhom mejtin 20 sena. Tajjeb? Li kienu nies bla prinċipji. Ommi u missiri x'għandhom x'jaqsmu miegħi? Għajru lill-mara tiegħi. Iċempluli f'nofs il-lejl. F'nofs il-lejl. Tikteb fuq it-tfal tiegħi. Din mhix mibegħda. Din diskussjoni. Alla ħares ngħid jien x'naf fuqhom dan nies. Għalhekk ma jridux joħorġu l-kompjuter? Qed iżommu evidenza kriminali? Issa, ħammur lura għal David Stediner, skużani. Għax kienet se tqila biex titkellem Lidia ġifieri jekk nista' ngħid. Għax id-domanda mela lili għalaq fuq David Stellini biex ikompli wara. Għax jiena jiddispjaċini ħafna li sejjer David Stellini. Jiena wkoll.
Għaliex huwa bniedem sinċier, ma smajtux anke diskret. Iva, jaf il-min jixtieq. Imma mhux se jgħidha għax hu uffiċjal. Hu għamel għamel intervista qabel qabel hawn. Issa li se jitlaq da li da se jitlaq. Għax mhux qed ilaħħaq mhux qed ilaħħaq mal-ħajja. Mela aħna aħna Member of Parliament intuh 1300 issa bir-rispett kollu. U mbagħad xi ħadd jgħad part time part time konsulent mal-Gvern imur tliet darbiet fil-ġimgħa u jieħu 20,000. U mbagħad il-Gvern qal Imma jien mhux bilfors nieħu l-parir tiegħu. Imma inti qed tagħti 20,000, skużi. Part-time. Part-time. Taf, jew inkella l-backbenchers qegħdin qegħdin jgħinuhom billi jtuhom chairman hawn, assistent hemm, whatever, u allura m'għandux problem. Allura għolli l-pagi taż-żewġ naħat, ta' kulħadd. U ngħidu isma' aħna qed nirrekonoxxu illi l-membri parlamentari tagħna qed jagħmlu biċċa xogħol siewi għal dal-pajjiż. U jridu jgħixu. Jridu jgħixu. Lidia.
Mela,
b'referenza għal David Stellini, naħseb kien l-uniku kandidat illi feraħ lill-kandidata Josiane Cutajar talli ġiet eletta fil-Parlament Ewropew u jiena ta' dak nsellimlu lil David Stellini. David Stellini huwa telfa għall-Partit Nazzjonalista għaliex huwa politiku diċenti ħafna, jaf jitkellem. U għall-pajjiż ukoll. U għall-pajjiż, eżatt.
Però David Stellini meta telaq mill-job li kellu fi Brussell jaf għal liema pakkett kien ġej. Ġifieri d-deċiżjoni, it-timing, it-timing propju issa, naħseb inkunu nġusti jekk ngħidu illi r-raġuni unika għalfejn David Stellini se jitlaq mill-Partit Nazzjonalista, naħseb inkunu inġusti jekk ngħidu li dik hija, li se jitlaq mill-Membru Parlamentari, inkunu inġusti mat-telespettaturi jekk ngħidu li dik hija l-unika raġuni, għaliex jiena l-ittra ta' reżenja ta' David Stellini rajtha, fejn qal, imkien ma semma l-aspett finanzjarju hawnhekk, fejn qal li b'dieqa llum kelli nieħu deċiżjoni diffiċli fi sfond ta' klima politika li ma tagħmilx ġieh lill-Maltin u l-Għawdxin. fejn il-firda nazzjonali tirrenja fuq l-għaqda li tant hemm bżonn biex dan il-pajjiż jimxi 'l quddiem. Jiġifieri dik kienet ir-raġuni prinċipali għalfejn David Stellini ma baqax membru parlamentari u f'dan l-isfond ma nistax jiena ma nirrimarkax il-fatt illi l-membri parlamentari eletti mill-Partit Nazzjonalista meta kellhom jattendu għall-ewwel laqgħa mal-President tar-Repubblika ma marrux. Issa x'kienet ir-raġuni jien ma nafhiex però Ma marrux. Meta l-Prim Ministru, u huwa dan l-ambjent li David Stellini ma riedx ikompli jimmilita fih, meta l-Prim Ministru nhar nhar il-Ħadd meta tħabbret ir-rebħa offra l-id tal-ħbiberija u qallhom isma', ejjew ninsew dak li għadda jew ninsew il-passat, ejjew naħdmu flimkien. Jiena sal-lum il-ġurnata silenzju biss smajt. Ma smajtx il-Membri Parlamentari Ewropej jgħidulu isma', aħna lesti li nimxu flimkien mal-Membri Parlamentari Laburisti u nkomplu naħdmu favur pajjiżna. Sa llum il-ġurnata jien għadni ma smajt xejn minn dan. Però anke meta jiena għadt lill-Gvern u ħriġt idejja u għedtlu ejja nsibu soluzzjoni fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, L-ebda Ministru, l-ebda Gvern Laburista ma ġie u jgħid ejja nsibu soluzzjoni. Meta jien fil-Parlament din il-ġimgħa stess għidt ejja nsibu soluzzjoni għal, fil-Parlament, jien tkellimt quddiem Joe Mizzi, quddiem il-Ministru, biex insibu soluzzjonijiet tal-kontijiet tad-dawl u li mela n-nies qegħdin ibatu u li l-Ombudsman illum qed jgħid li iva ħa jidħol fiha. Hemm problema, n-nies qed ibatu, għandhom kontijiet għoljin, Jekk ma jekk inti ma tafx, ejja l-uffiċċju inti omlok. Kontijiet ta' dawn il-moljin illum illum qed insemmuhom. Għandna għandna l-Ombudsman, għandna iva, għandna l-Ombudsman. Isma' ta' trid ejja u nurihomlok. Għandna l-Ombudsman ukoll li qed jgħidilna li hu qed jagħti deċiżjonijiet u l-Gvern mhux qed jisma' mid-deċiżjonijiet li l-Gvern qed jgħid li ma jridx jagħmel xejn dwarhom. Jien għedt ejja nsibu soluzzjonijiet għal dawn. Ejja naqbdu wkoll id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman u dawk id-deċiżjoni fejn in-nies qed jkollhom l-inġustizzji, in ikollna uffiċċju l-Parlament, ikollna kumitat il-Parlament u niddiskutuhom. L-ebda Gvern għadu ma rreaġixxa. Allura naħseb li l-Gvern, mhux biss fejn jgħid hu, irridu noħorġu jdejna u naħdmu flimkien, imma anke fejn tgħid l-Oppożizzjoni u lesta li tikkopera, għandna bżonn ukoll naraw il-Gvern joħroġ idejh. Ok, mela ħa jkollna nieqfu għal waqfa, ħa niġu lura u nkomplu d-diskussjoni, għandna iżjed features, iżjed bijografiji, iżjed mumenti ħelwin.